Yiwani i fa na wansati loyi a nga kandza vukati vo n'wi hlongola ka ka vo swi nga lavanga hi hi loyi a ka
mi nga ha vulavula botya
u n'wi twisisa kahle misa alright a ni yena i ri wa vengiwa bothyati mi nga bohani a nga yi kumi tsakisa lexi xini I ni tsakisela one day u ta dlaya yexe a na nga la ku teka instruction phela jiwani khale kha hi tivana mara u vi u vi surprise a mi tsundzuka nkarhi walowo mi mi byela ku a ni n'wi kumi jiwani kumbe ni ta n'wi kuma loko ni n'wi rhumela script loko a fika laha a kuma ku xadima wa sala wa n'wi tiva ku hi yena u vi surprise ngopfu a tivutisa ku why misa loyi u- u- u- u- u hlangana njhani na mina hi mina yena a ti byela ku is above everybody ni ni swi twini mara ni nga swi twisisi ku va ku kume ntirho wa yini a so sayinini sweswi next next year a wu to n'wi sayinisa u na power ya ku hanyisa rina byela byela ku sweswiya i ve na case ya ya leswi swa ti-awards hmm. i ku u vulavule statement swo a nga swi vulavula aka aka aka social media hmm. se va boheka ku n'wi yimisa two months amixo ni matsundzuka loko ni ku ve ri a yimi two months hmm. sweswiwani to my surprise a kumeka a ri i le ka sa i le ka i le ka ni ta ku i le ka yini i le ka i le ka xitafu se u tone u thoriwile u endle hi yena a vulaka leswi a swi vuriwa hi lediya khale lediya dya ti wa kwihi a vuriwa so crush eyi mayivala ya soul crush a ni ya before soul crusher A yi endliwa hi mihiselo ya va ku hengari ya mpahla ivi hengari ya mpahla a lova ivi yi endliwa hi mani hi soul crush sweswi yi endliwa hi mani yi endliwa hi jiwani se i ta tirha njhani ka mina hi mina hala tlhelo a hi la- hi laha ni nga swi twisisiku ma swi vona swi ta hi tikela ku n'wi profile Eh, eh mi ri vanharhu ni langutiseni hi matihlo jiwani i rhandziwa hi pro- hi producer programs manager u n'wi rhandza ngoma ku vanhu a nga a nga weli a hansi eka makuvana that's why mi ni vone ni lan'wa nkarhi luwa loko a vulavula swa xizulu swa yena a ni boreka because i lo fika a byeriwa ku andla leswi a vonaka nga ku swi ta n'wi tlakusa ivi a fika a vulavula hi xizulu ni ku xizulu hi na xona ivi a ka ka twana loko mi byela munhu ivi a ka mina already na programs manager a hi vulavurile Mm. programs manager la nga henhla ka ma- ka mina Mm. ivi ni boheka ku mi yena swi ni borha Mm. ivi loko a tipoyili yexe Mm. it's true Mm. i le ku tsandzekeni jiwani Number. leri ra ku va n'wi teke ku a ta va futhi loko va n'wi teka a va lava ku a ta va a lava a va lava a va comedian la hi nkarhi wa kona ngodwana a lave ku hlongoriwa Eh, hi mhaka ya swikandala swikandala swa ku va ngodwana a vulavule ku swilo swin'wana a swi tsalekanga ivi va n'wi teka va n'wi va n'wi humesa ivi va ku no hi nga phela hi nga n'wi hi nga n'wi pfala a nga hleketi nga ku best ku na vanhu vo antswa ivi a ta dyiwani Loko a ta problem ya yena i kota ku hlekisa vanhu mara i ha nchumu mhayi vava jaha ro pfula yi baca danuna siti a yima ni mi amukelaka the channel that means
ni live ka ka interview ya mhani ya mhayi vava se a ni la ta a ni la ta n'wi provela ku a yi tshikanangi inkomu ni ta vuyela hansi
i mhayi vava va vhakachesi van'wana va tsaka va ku hi ku tima Pues, ¿qué crees que? jaha ro kula hi mbhacha danun a xi yi tivi a mina tala hi mina leyi na tifevo wa lava a wu lava i ta
Ahee eh hi kwala hi swin'we mina mina ni na n'wina eh ni ta va ni karhi ni endla a break down ya gazaboxa hikokwalaho ka ku swilo swi lehile ngopfu na nkarhi wa ku va wu tsanana swi nga endleka ni endla yona risimu leri ri one namuntlha mara ni ta endla tinsimu leti landzelaku gazaboxa. Ta va yi ri na video ya yona loko no ka ni nga yi mahlweni na letin'wani namuntlha ivi track one na track four ti va na ra na ni ta toho na loko ni vuya mhani vava mara loko ni vuya mhani vava i duku ro tshuka na na Thato na Golidi ivi hi endla e great analysis ya expectations as for va ri sasa lava nungu yi nga ta famba yi humesa humesa mihloti so hi ta yi tshikisa sweswo um so ni sungula hi ndlela leyi hi ta sungula hi H_I_V ma cancer Gaza boxa page 9 ku nga title yi ku nga gaza boxa e mai vava jaha ro kula yi mpaca tano na xiti o oh, yi mani mi amukela ka the channel that matters aku the channel that matters temu aku hambi wo kwata wa lava a wu lavi i ta siku Bow your head imanimi amukela ka the only channel that matters to watch uh, hikwala hina n'wina just an overview of the album uh, i've listened to almost all the tracks uh, i'm a fan so i like the album uh, besides swo tala but a hi neni ka ti-analysis hi tshika swa vo fan fan swi nga ta famba swi hi holovisa na vaseketeri so Number one, this is HIV ma cancer so ku hambana ka HIV ma cancer na solumakam is that solumakam ku na leswi a nga ta ka a nga swi vuli mara HIV ma cancer a nga swi vuli it's a character thing so la tswaleriwe ku a ta a ta act-a la misaveni so character ya HIV ma cancer hi leri ra ku loko u la ta ku rhukatela a nga ku rhukatela straight like languta marito lama a ma vulaka mpfilimpfilu na lama a ma vulaka ka ka ka ka ka gaza boxe wa swi vona ku swilo leswi a yelana like i vu-savage like swilo makama a nga ta vula ku mina thathu na golidi na vuvabyi loko a za ku mina vuvabyi i vula vuvabyi bya xitsongwatsongwana nkayivela nsawuto ma yi twisisa so. swi ri makama nga ta swi vula but hiv can a nga swi vula leswaku loko va ala masangu vhela u swi tiva ku ri wena va ku lavi wa swi vona mara ka album maybe ku fana na sweswi i ri na um tinjanganya ta pfula ti ku nyika mbilu um wa yi twisisa i i h i v makenses character is like it's a bullying character character liya a yi chuhangi h i v makense a nga ta swi leswaku loko ku Like so lama ka ma nga ta swi vula leswaku loko ku nghena Oscar ka signature wa yi vona so that is a character another thing that you need to know about solo makamu h i v makenze ku the sound effects ta ti-album ta solo ne ti na ti-meaning to tala ngopfu um so hi ta va hi karhi hi breaker down gaza boxa ka siku ra namuntlha i will do a lot of reading hambileswi ni tlunya hi layita ni swi tivi ku ni ta swi kota na so na pfula page

ma yi twisisa so i timenemene ta hina lero ti tlula na gaza boxa hi vumenemene ma yi vona so so le makamu na mina hi tive gaza boxa hi siku rin'we a hi ri ka live yin'wanyana a ku ri around April and then we didn't know gaza boxa but gaza boxa was already famous i mhaka mhani I was no longer a TikTok person because he had 46000 followers and then a ve a ku fan ya solo mara a nga xi follow even that time so um. Hi la hi laha Gazaboss a nga hi byela na switori swo khendlakhendla hi vanhu ma vo a nga ti ku na switoritori swa so so hi ku okay wo Gazaboss i ri ku na switori swa so okay a nga ni tivi mara Gazaboss a ni tiva mehe but I didn't know ku ri I can go to that extreme ma vo so hi leswi ni nga ni ni ni nga n'wi tivisa swona Gazaboss hi ngo hlamala va sesi Gavigavi na munghana wa vona va lwelaku swikweleti. hey na mavunwa ya tiferrari anyway um ni kombela ku hlaya sini i ri um eh, loko gaza boxa yi sungula yi ri i hlantama wa hansi a hlantama wa hansi a gina a hlantama nga hawi so one thing about makhenso or solomakam ni kombela ku tirhisa mavito lama interchangeably ni va ni vula munhu wun'we one thing about jiwani i ku each and everything lexi a xi endlaku xi intentional a hi leswaku u lava ku nandzikisiwa nghoma or stuff like swi very intentional and swi na marito yo karhi so ku hlanta loyi hileswaku mi ni fike laha mi nyangatsini mangodwangodwa like mi ni ka mi ni mi ni fike laha ni ku ni mi vona ni lava ku hlanta that's how the, that sound effect yi swi vulaka so loko eh risimu lela ri karhi ri famba i think second verse ri ri it's a prayer man it's like you know when someone prays for themselves like um nkarhi wun'wani u laha bibele u lava ku ya kerekeni you want people to pray for you but yena ku ni ta tikhongelela um mina mi nge ni wisi ni ta trenda ni za ni funya buwa jiwana nga pfaleke i nghala yi nga hlathini jiwana nga Dyiwani va nge n'wi koti hi xivandzani xi nga hlathini hold it there so Dyiwani a nga pfaleki nghala yi nga hlathini swa ku hambi lo ku va ni ri na ndhawu leyi nga tlhuma ni loko a ri ko la ndzeni i ta huma leraku hambi va nghondwangondwa na va Mabasa. Vo n'wi pfalela, va ringeta hi matimba ku a nga tikumi a fikelele milorho yo karhi. Em, i ta lwa hi matimba, i ta ku kuma a ri na vona kwalaho, wa phohla. Loko nghala hambi yo va yi ri ka ndhawu leyi nga tlhuma, loko nghala yo vona nyama, e, yi ta yi landza. Leswaku na ku navela ka his dream drives him to a point ya ku hambi. Ko pfala mani na mani i ta tikuma a ri koho kwale henhla i ta dya na vona kwale va dyaku hi ma fork and knife hi leswi a nga swi vula in this song as well a ku ni fana na ritshuri hambi mo pfala yindlu mi ta ni kuma ni ri na n'wina a va pfarini va siya ximbhovani ni nghene hi xona so but his his his time in M_L_F_M is Limited nkarhi wa yehe wa MLFM wu fikini makumu it's like eh leswa va Ngondwa Ngondwa na va Mabasa va karhi va vulavula hi swona la eh u vhe u swi tiva ku they they want him out a ni va te i na vanhu va yena ma eh eh eh Ngondwana eh Maguvana a nga ha ri kona so he's out they it's an intentional thing eh eh they just want to get rid of him it's like hambileswi va ngo. Leswi a swi vurisa swa ku mi nge ni wisi mi nge ni koti um ni ta trenda ndzi ni funya buwa um loko u ya u yingisela this song ku na laha fikaku na ni ta kateka ni ya mahlweni um swa it's like it's a prayer leya ya ku Xikwembu xi ta ni katekisa ni ya mahlweni because I wasn't made by you wa vona so one thing for sure I know i ku next year loko ku rhinyiwa ti-contract hi March remind me loko. hi march i think financial year ya S_A_B_C yi yi yi yi hela hi march so va ta rheniwa ti-contract one thing I I know i ku va nggondza nggondza wo dyi na va sesi xiluva va xilungu they would have got rid of him a ni vulanga vito ra munhu but if the shoe fits wear it I'm just breaking down the song and putting my opinions into it so that's one thing I know. angokwata eh ya mahlweni a ku swa xikwembu mi nge swi pfali a ni endlangi hi n'wini ni endle hi xikwembu um eyi se na ha swi voni se ni tlunya nyana ni ta kateka ni ya mahlweni leswi mi nga swi vula swi nge ni wisi um laha ku na marito man'wana va john u kota ku hlekisa vanhu mara u ha nchumu wo marito lama phuntina um so i va like risimu leri vulavula hi vanhu lava n'wi hlevaku hi so loko u lo ri landzelela kahle u ri landzelela u ri landzelela wa swi vona swa ku ha shem a va ri ku n'wi hlevahleveni and now there is this song and this song yi record-iwe khale as much as i follow him that much um but a nga yi cince every time any day if he wants to if he wanted to but also it might happen that he knew ku vanhu lava nga n'wi hleva even if ti-recordings a nga ri na tona

So i hlongoriwini. That time was a presenter hi nga te i hlongoriwini. That's what is referring to. Na next year loko financial year ye yi hela yena vhela na buti wa yena chavi va ta va ri out va ta va humese hi va ngondwa ngondwa na va sesi xiluva va xilungu na va mavasa

so li ku va n'wina so hi lera ra ku loko mi loko nyiko ya mina yi tekiwa se so li ku va n'wina i marito ya ku mi hleketa nga ku mina talente mi hleketa nga ku mina tinyiko to karhi ku ve i ti-opportunities ti nga mi fikisa laha mi nga fika kona a mina tinyiko that's why a ku swi ri nyiko ya mina mi yi teka ivi se so li ku va n'wina.

mara leswaku kusuhi ku va n'wina ni milani na mina ni fana na n'wina ni ta phunta loko a ku ri mani ta swi tirhisa ho milani na mina ni ta phunta ni fana na n'wina do you understand why I'm going with this. In that line you can tell ku munhu va n'wi fike la ni xoko ni loko va ya ka mina hi mina va ya ku rhikhodeni i i sungula hi ku gabo loko ka va vona ku eh, eh. va n'wi fikela e eh, mina nyanyuka xamu um a na ha swi voni mi ku nghala yi hava muti a yi humi xitandi swingerengerhe xana xiyimo xa ka n'wina xa pfumela ku wena u suka u siya mhana wena so that's a very personal line ya ku mi ni fakela pirazi yo ni suka la kaya mi la ni ya tshama kwini xiyimo xa mina a xi ni pfumeli ku Ni siya mhana wena and loko u ringisela that tune leyi nga tirhisiwa la ne la that's why ku na swi swin'wana na swin'wana leswi va swi endlaka so leswi intentional ka risimu ra signature ku na kun'wanyani ne loko se yi break-a down signature ku na kun'wani yi hlekaku mara if you don't did not listen attentively u nge swi twi ku yi le ku hlekeni u nghumeni so and there is a reason why he did that. why a hleka towards the end then the last the second last or last verse a ri ku hlekeni eh, i hleka karhi a yimbelela and you be like hmm evan so even this one check the tone is like minyangatse ngopfu mi ni kwatisa ngopfu ma ni kwatisa so all of these things va nga swi vula la ka ka ka ka ka tinsimu ka risimu ra gaza boxa swi na an element of truth a famba hi benza a famba hi benza hi benza ha mayi vava hi tivele va prince benza mi nga yi suki a famba hi benz yin'wana ya blue late last year and early this year a tlhela a va ya famba na hi corolla leyi a nga yi menxina la leyi a yi leta hi komba ha nga yi vona hi kombela ku loko mi va loyani mi meka sure ku mi va loya loko va ri one mi nga va loyi va ri na hina va nga ta ku va khendle hina hi tlhe hi famba hi va hi kuma na ti-injuryani leswa so ku nga ku mi va loya va loyeni va va va va suka va ri one mi nga yi katsi hina va sathana um I think this is one of the last line let me see Eh, a na ha voni hose ku cema noyi ixi na na ehlaya ka se ku cema noyi va rila va va ri ve ri soli u u nyumbukile so hi leri ra ku ku cema no ve ri soli u nyumbukile loko mi mi yingisela marito lama ku cema no yi soli u nyumbukile if you go and listen to those recordings ka letiya ta rasta yambo ne. Eh vari hayi xize xa xi powerful haa ku xi sayinini kontiraka haa xi powerful xize lexiya haa xi powerful kontiraka yi sayinini, lero se xi nyumbukile se ku cema noyi va twa ku vava va le ku xanisekeni vana va bava i jamido i mhahe vava jaha ri kula hi mbatya danuna a xi yi tivi laha a hi mi tisela gaza boxa I was putting more of comments, this song was speaking about someone lweyi a nga le ku gunguleni hi vanhu va lava vulavulaka hi yehe, lava a twaka nga ku va n'wi pfalela handle, ku va n'wi sivela ku a realiser ti dreams ta yehe, because la misaveni hambi wo va u tlhariheka njhani ku va u kota ku realiser ti dreams ta wehe evuton'wini i mhaka ku u fane u pfuna hi van'wana van'wana fanele va ku nyika ti-platforms van'wana fanele va ku nyika ti-opportunities and van'wana u kuma ku ti-opportunities leti a to va ti suka ka swandla swa vona mara hikuva va nyikiwe matimba yo karhi evuton'wini va ku pfalela van'wani va vulavula ku biha hi yena va ku u trend-ini a nga tshembekanga hi ku tshembekini and then he uses that thing xa xikolo xa xa xa xa leswiya swa bibele swa ku na ni. Hambi Yesu u vurile ku hamba munhu wo lulama, ku komba ku munhu loyi a nga chuha, a nga chuhangiki i tlhavula ku, Na bendza a mi swi tiva ku ya xigangu, na buxa ni na swin'wana, vula ni na swin'wana, leri ra ku, Mi nga chuhi ene ni nge mi kwateli, you can continue saying all of these things. So i munhu loyi a nga le ku a nga le ku nyangatsekeni hi ma-behaviour-le ya vanhu towards yena, i munhu loyi a nga le ku nyangatsekeni hi mahanyelo ya vanhu. ka yena ku, Why this? Why this? Mo kala xo endla xona na? Mara mi nga chavi, vulani na swin'wana. Um, i mention na vana, um, which I don't know, uh, what else?